Faly miarahaba antsika rehetra tonga amin'ity podcast ny Genz TV euh, podcast voalohany épisode voalohany euh, izay atonay miaraka amin'ny Miary izao tonga izao Izay solontenan'ny Gen-Z amin'ny tena koa solontenan'ny Gen-Z dia tonga androany izany izay hiresaka momba an'izay toe-draharaha tonga amin'izay fotoana izay tonga omaly moa ilay omaly moa ilay izy faly miarahaba Miary. Miarahaba antsika rehetra miarahaba an'i Elliot. Ie, hiresaka momba ny toe-draharaha ny fomba fijery sy ny tena hoe hevitra ijoroan'ny hetsika moa izy roalahy androany. Euh omaly moa io no nahoraka be ny hoe fandravana ny gouvernemanta ah, fitodihana tokoa ho any amin'ny fanavaozana ve ilay izy sa kajikajy politika any izany le le tokony ho itodihantsika sy hametrahantsika fanontaniana mazava sy sy hamaritantsika hoe Ireto ny lalana tokony hizorana ary tia an'i Tondrozotra na hoe tia ny hevitry ny hetsika Gen Z Madagascar moa izany. Dia raha hoe raha antsika miresaka izao mihitsy ary inona no tena hevitsika momba an'ilay hoe Praiminisitra izay mety ho voatendry eo? Inona no tena andrasantsika araka ny hitan'i Miera anazy? Ny tena marina raha hoe resaka momba ny Praiminisitra isika, ilay Praiminisitra eritreretintsika ho apetraka eo izany, Ny tanjona tsy olona, tsy vongan'olona mihitsy no antenaintsika hoe hitondra fanovana fa ilay hoe inona ny toetra tokony hananany, inona ny fepetra hahatonga anazy ho miala tsiny amin'ny fitenenana fa hoe ho hahazo ny rariny sy hoe ho mendrika hitoetra eo amin'ilay toerana sy hitondra an'ilay fanovana izany satria tsy inona ny praiminisitra no hanatanteraka an'izay fanovana tokony hotanterahina dia ireo fepetra ireo angamba raha hoe fehezana dia tsotra be olona Mangarahara aloha mila madio izy zany hoe tokony tsy hisy fifandraisana mihitsy zany izy amin'izay hoe mety ho forongany na hoe manana eritreritra amin'izay hoe ah, fanangejana fanjakana izay ve izay nataon'olona olon-kafa teo aloha ary olona manana an'izay hoe fomba fitarihana mipetraka mazava izay. Ary tsy ary masaha sy mahavita miteny mihitsy hoe ity ny lalana tokony hizorana fa tsy sanatria praiminisitra vongan'olona fotsiny ohatry ny tamin'ny teo aloha. Ie. Sady le tena mety amin'ny tsika moa amle mpitolona rehetra rehetra ireo izay nitolona tamin'ny vingt cinq septembre sy izay nanohy androany an de hoe mba hoe praiminisitra mba maharaka sy manaraka izay fitakiana izay napetrainay Napetratsika moa tamin'ny izany treize mai ireny, tamin'ny vingt cinq septembre, dia hoe tena manaraka an'ilay ahoana moa, ilay feuille de route sy ilay nangatahanay tamin'ireny, momba ny hoe mba asiana assise nationale tena izy, inclusive, sy mampi ahoana moa, mampiseho izay tena andrasantsika rehetra moa amin'ny momba an'io refondation io. Izany hoe ahoana ny fahitantsika hoe mba. Dia sady tiana hoe tadiavintsika ve ilay hoe mba antsoina ny Gen Z, antsoina ny tanora mba hanome ny hevitra momba ny izay ho avy eo? Ny raha hoe manao jery toa tsika par manoloana an'izay hoe fametrahana ny governemanta izay an, raha rahintsika tsara angamba an, governemanta natsangana teo an, Na voahilika tanteraka mihitsy tsika tanora, tanteraka mihitsy ny hetsika, ary tsika nizaka fotsiny hoe mipetraka, mipetraka ny gouvernement, mipetraka ny praimisitra, avy aiza io an, latsaka avy any an-danitra ve sa ahoana? na ny tomban'ezaka momba ny zavatra vita raha hatreto mbola tsy fantatra, eo ihany koa zany mila mametraka fanontaniantsika hoe aiza ny tomban'ezaka satria na zany na tsy zany an, misy ihany, ataoko hoe ihany mihitsy, ny ezaka nataon'izay nataon'izay teo moa zany de eo zany le izy hoe fotoana amizay zao an tena itodihana amle fanavaozana sy ametrahana anle fototry le izy angamba rariny tanteraka mihitsy raha mitodika aty amin'ny tanora izay nitarika ny fanovana retraretra angamba ny sy izay hoe varavarana izay na tonga izay varavarana izay nisokatra hoe mitodika aty amin'izay hoe inona ahoana ny afahantsika mitondra za koa tsy midika hoe tonga dia hoe ny tanora no no hitondra ny tany sy ny firenena tsy an'ny le izy fa ho fanomezan-danja ny hetsika sy ny hevitra sy ny fanantenana Tsy ny hetaheta zany e! Satria matoa matoa anie tsika mbola tonga amzao fotoana zao hoe mitaky sy mangataka anzay mangarahara, fanovana rafitra sy ny sisa sy ny sisa, zay hovelabelarintsika moa misy dikany. Te te te hanana anzay hoe fahafahana sy fahaleovantena zay tsika hitarika sy hametraka anao avy tsika. araka ny tokony ho izy, ary iza moa ny afaka mametraka anao avitsika tsy itsika ihany, dia izay ilay tanjona, dia ilay izy moa izany tsy hoe ny tanora irery no voakasika fa isika rehetra rehetra, ary izay mahatonga an'ilay hoe miantso foana izahay hoe aza matoritory isika fa mijoroa, ary mametraha mihitsy amin'izay hoe fahavononana an'izay hitondra an'ilay fanovana satria tsy misy olona latsaka avy any an-danitra eo, ary hitantsika teo moa izany fa ny governemanta nitsanga teo moa izany somary ohatry ny hoe karazan'olona latsaka avy any an-danitra ihany zareo, Fa tsy tsy nahavita nitondra an'izay fanovana izay, fa tsy maintsy isika mametraka an'ilay izy miaraka hoe ity ilay fanovana, izao ilay fangatahana, izao ny hanatanterahantsika anazy, fa tsy hoe mangataka fotsiny isika dia tsy misy fanatanterahana avy eo. Ie, amin'ilay fahitantsika anazy marina moa tsy maintsy misy ny teny irahana moa momba an'io governemanta vaovavy io sy ilay praiminisitra vao ho voatendry. Sady izao ange ilay fotoana hifametrahana ny fototra rehetra momba ny tena hoe fanavaozana tadiavina sy ny fanavaozana izay manaraka ny hevitry ny tanora sy izay fitakiana no entintsika. Sady ahoana moa? Ny tena tadiavina moa momba an'ilay governemanta teo aoriana? Ilay hoe mba misy tamberin'andraikitra momba an'izay tena nataony tamin'ireny efatra volana ireny sy mety hangatahana koa amin'izay governemanta ho tonga eo? Satria ilay hoe araka ny tenenin'i iza moa i, araka ny tenenin'i Mihary, ilay mangarahara no tena tadiavina sy ilay tsy misy kolikoly. Mba hoe zavatra madio natombohana ny retraretra momba an'ity transition ity, satria transition moa ilay resaka dia transition iaraha-andeha eo amin'ny fanavaozana. Dia ny momba an'io fanavaozana io dia misy fitakiana moa ny tanora, misy fitakiana ny izay Gen Z Madagascar. Dia inona marina moa ilay fitakiana tena tadiavintsika? Dia ilay tena fitakiana telo tena tadiavintsika? Raha fehezina moa ilay izy an, jiro sy rano no nitomboan'ilay izy, raha hoe raha manao jery todika izany isika, jiro sy rano zo fototra izany. Izany hoe rariny isitsy angamba raha ohatra isika tena mimetraka mihitsy hoe ny zo fototra no tena takian'ny hetsika. izay fisitrahana sy fanajana ny zo fototra ho an'ny tsirairay izay mihitsy, ho an'ny olom-pirenena malagasy tsy ankanavaka io teboka lehibe tsy azo idivirana mihitsy aloha hanetsika izay zavatra izay, jiro sy rano, fanabeazana, ny fahasalamana indrindra indrindra ary ny fahafahana maneho hevitra. Eo ihany koa izay hoe firenena tsara an-tantana izay moa izany, io no tena olana eto amin'ny tany sy ny firenena hatramin'izay fotoana ela be izay, be dia be loatra ilay fanenjehana sy fanidiana an'ilay fanjakana izany. Tena hoe giazana tanteraka mihitsy ilay fanjakana anaovana an'izay fomba maloto rehetrarehetra dia simba tanteraka izy. Ny fanahiana moa izany amin'izao an, mipetraka ihany ilay izy manohana ireny anarana mivoaka be dia be ireny isika angamba mahay manaraka vaovao an, mitodika any amin'izay hoe mitodika amin'izay hoe fanenjehana sy fanagiazana ny firenena sy ny fanjakana izay ve isika amin'izao fotoana. Mila mipetraka foana izay zavatra izay hoe tsy mila an'izany izahay. Firenena tsara an-tantana averina ihany, teboka lehibe faharoa izay ary teboka lehibe fahatelo farany fa tsy kely indrindra kosa anefa dia ny fizakan-tena ara-toekarena. Mila manana an'izay fiandranam-pirenena ara-toekarena izay isika raha maneritreritra hampandroso an'i Madagasikara satria araka ny ilay izy izany fitodihana ara-lojika ilay izy e, tsy misy mihitsy izany firenena handroso nefa tsy manana fifehezana akory eo anivon'ny toekarena, tsy manana ny, tsy mahavita mifehy akory ny harem-pireneny. Eo izany ilay izy hoe mila, mila malalaka ny Malagasy amin'ny sehatry ny fandraharahana, mila malalaka ry zareo mamorona sy mandraharaha. Eo, eo izany ilay teboka fahatelo lehibe farany. ary tsy kely indrindra satria io io no nahatonga ny fahapotehan'i Madagasikara ary io no isan'ny tena iadivana ary tsy ny tanora irery no voakasika amin'io an, fa nareo mpandraharaha malagasy amin'izao ireo ara voakasika amin'izay daholo. Sy ny olom-pirenena rehetra rehetra. Ie. Dia iny marina moa e, sa satria iny moa sady manaraka logika koa moa ilay izy, Ahoana no ahazoantsika an'izany fiandrianam-pirenena ara-toekarena izany raha tsisy an'ilay hoe tsara tantana? Izay! Dia raha azo ilay tsara tantana, dia azo ilay fiandrianam-pirenena ara-toekarena, dia azo ilay zo fototra ho an'ny olom-pirenena rehetrarehetra moa. Dia iny no tena tadiavintsika tanora, tadiavintsika Gen Z momba an'iny. Dia ahoana moa ny fomba ahazoantsika atombohana marina amin'io fanavaozana io, ahazoantsika an'ireny fitakiana ireny? manaraka mazava lalan-tsaina eto ahatongavana any e, mazava lalan-tsaina, tsy maintsy miainga amin'io a concertation nationale io le izy satria eo ny ametraka an'izay hoe inona le fifanarahana nasionaly ara-tsosialy ametrahantsika ny fototra izay mety ho lalam-panorenana vaovao mazava anie mazava anie lalana tiana tongavana hoe raha anao anao fanovana isika mila miala amin'ity lalam-panorenana izay mbola tazomina eto ity ary antenaina moa fa Io inona moa Cestine Assemblée Nationale io an, tokony ho ravaina mihitsy an, afahantsika metraka an'izay hoe hitodika amin'ny fanovana tokoa izay tsika. Eo izany ny hoe fametrahana ity gouvernement ity, izay soa fanararaotra raha ny tokony ho izy izany an, heverinay ho hametrahana an'ilay fototra hitodihanay amin'ilay fanovana sy fanavaozana takiana. Fa eo ihany koa izay hoe fandravana ireo andrim-panjakana izay heverina sy hita mazava fa tsy nahomby sy mahatonga antsika tsy mandroso any amin'ilay fanovana. Ary eo izany ilay hoe teboka lehibe, io concertation nationale io na fikaonandoham-pirenena no ahafahantsika maka an'izay hevitra ifot- avy any ifotony izay handrafetana an'izay hoe mety ho lalampanorenana vaovao. Eto izany tsy tsy eo tsy tapitra hatreo ilay hoe avy aty ambony dia milatsaka ny didy dia Manaraka fotsiny tsika aty ambany fa eto tsika tsika retraretra manana andraikitra ary mandray andraikitra daholo ny amin'izay fampandrosoana eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ireo faritra tsirairay misy antsika. Izay le tanjona moa zany ary io no dingana lehibe tsy maintsy ary tsy azo idivirana ho lalovantsika raha ohatra isika te hanateraka an'izay fanovana izay. Ie. Dia izay mihitsy izany le hoe momba an'le governemanta vaovao mety voangana avy ohatra tsikelikely ireo dia hoe, Tsy maintsy manao an'ilay concertation nationale isika an, tsy maintsy miova io lalàmpanorenana io an, dia tsy maintsy ravana izany ilay andrim-panjakana tsy mety amin'izao fotoana izao hoe ny Antenimierampirenena sy ny Ceni, raha hoe tena hilatsaka amin'izany hoe fifidianana izany isika, sady vao vita daholo izany an, izay vao tena afaka miditra amin'ny fanavaozana isika. Fa iny ny angamba no tena ho signal andrasan'ny olona rehetra rehetra, andrasan'ny tanora, andrasan'ny olom-pirenena hoe, Hiditra mihitsy ny amin'izany concertation nationale mihitsy ve marina ve tsika sa tsia? Dia io gouvernementa vaovao io ve dia hanaraka an'izany sa voahilika indray ny fitakian'ny olona rehetra rehetra? Izay moa dia izay angamba ny horesahantsika androany an! Mbola hisy moa ny episode maromaro. Izay ho resahana, misy ny vahiny maromaro ho handalo amin'ity Gen-Z TV ity, ho handalo amin'ity podcast ity. Faly misaotra sy misaotra an'i Mihary androany, misaotra ny olona rehetra rehetra izay hijery dia mbola hitohy izany ny tolona. Misaotra betsaka. Ho an'ny taninjanaka. Ho an'ny taninjanaka.